rĩngĩ mũndũ nĩ aroka agakwĩra atĩ we nĩwe next of kin Mm. but ona akwandĩkithia wĩ next of kin Mm. harĩ ũguo ndana harĩ kaũndũ kangĩatigia Mm. ndanandĩka wĩ be- no ũ benefit anandĩka next of kin but Mm. ndirĩ bene- ndingĩ benefit Eh? Ati ndirĩ hakari ate? beneficiary Next of kin tiye beneficiary. aca Eh. no ngorwo ndĩ next of kin na ngorwo ndingĩgaya indo ici cia mũndũ ũyũ. Eh. koguo mũndũ ũgoka ũkerirwo Ehe. no rĩu nake bengi kĩrĩa arũmagĩrĩra Mm. endaga kuona atĩrĩrĩ Mm. n'ũyũ wa tigĩirwo the beneficiary rĩu kwa indo ici cia mũndũ ũyũ no akorwo Mm. anyandĩkire ndĩ next of kin Mm. but ũrĩa wĩyaga kĩa andũ ũrĩa wagĩrĩire kũgaya indo ici Mm. ahota kwandĩka mami wao ya mũndũ rũme agĩkũra nĩ gũkundera Mm. Eh, ya mũtumia nĩyo yaramaga agĩkũra Eh? cianyu icokaga ũũ acokera Eh, eh, thĩ ya mũthuri agĩkũra rĩ Mm. nĩ gũcokanĩria Mhm. thĩ ya mũtumia agĩkũra rĩ Mm. ĩthiaga ũũ nĩ kwarama yaramaga Mm. ĩĩ Eh, koguo yaku ũmenye nĩ rĩkinya matukũ meho ehe, ũcoke na mũciĩ eh. nake mũtumia hĩndĩ ĩyo nĩguo niĩ gakorwo thĩ yakwa nĩ yarama nĩ ciana citakĩgimara Mm, githĩ ndirĩkĩtie kũrera mm, githĩ mĩthiĩre ndĩkĩrĩ o mĩingĩ eh, kũramata twatwaranĩte atĩa mm, nĩgetha njakorwo nja- ngorwo ndigũgũtiga ta mũthuri ũrĩa waragia ndeto cia ngũkũ kokokokoko atĩ ũgathiĩ kwanyu ũgakora maciaro mamwe ũgakora andũ akũrũ mm, tũmaũndũ tũmwe ũrona ũkarigwo atĩ ana nĩ andũ akũrũ rĩ Mm. nĩkĩ kĩramagia Mm. cũcũ aragio nĩ ndũĩ Mm. guka aragio nĩ ndũĩ Mm. Gaka nĩ nĩ karũgendo maumanĩtie na nĩ karũgendo kaumĩte kũraihu mũno Mm. ĩĩ mũtu- koguo rĩu mũtumia ũcio rĩrĩa akinyire agĩikarĩra gĩtĩ wega Mm. koguo ũrĩmwĩtaga akamba agaikara thĩ wega biũ Mm. Ĩ, arigĩtwo atĩrĩrĩ rĩrĩa niĩ ndakũbataraga Mm, kĩmemia ndwa- ndwonekire mhm, rĩu tondũ thĩ nĩ yakundera rĩ mm, wacoka na mũciĩ rĩ mm, we rĩu nĩ ũrenda gũtũbatara mm, ũrakĩbatara andũ nao matarone mm, matirĩ hau nĩ tondũ waku tondũ onawe ndwarĩ ho nĩ tondũ mm. nĩ tondũ wao Mm. nä å yå ngä ka må ndå må ndå wanagwä ka å ndå å tarä mwega å ngä mwä ka wega Eh, å ndå å rä a nä kå må hinyä rä ria Oh, ambai gwĩcokera ambagĩria gwĩcokera koguo we no ũhote kũmuona akĩrĩa keki ĩyo ndo ĩtanamerũka akamba gahinda ũyũ tarĩ companish ũrampanish rĩu mathiko maugaga gwĩkwo ũguo Mũi- mwĩke wega ũmũmbe makara Ehe. reke rĩu arĩo Mm. reke arĩo nĩ ruo rũrĩa Mm. reke ũmũ- rũcoke kũrĩ we Mm.